Үтүө киһинэн күндү көрөөччүлэрбит, истиҥ истээччилэрбит! Эһигини бука барыгытын Саха Республикатын ийэлэрин күнүн көрсө Солоҕоннооҕу сынньалаҥ киинин уонна Чуукаардааҕы Егор Михайлович Поликарпов аатынан норуот айымньытын уонна спорт киинин үлэһиттэрин аатыттан итии-истиҥ төлөннөөх эҕэрдэ тиэрдэбит. Бүгүн эрэ киэһэ, бу эрэ киэһэ эһиэхэ анаан культура үлэһиттэрин икки ардыгар ыытыллар Асчыт далбардар шоу тэрээһиммитин саҕалыыбыт.

Ити киэһэнэн күндү Солоҕо нэһилиэгин уонна Ньурба улууһун Чуукан нэһилиэгин олохтоохторо, эһигини бука барыгытын өссө төгүл Саха Республикатын ийэлэрэ ийэлэрин күннэрэ чугаһаабытынан, нэһилиэкпит олохтоохторун уонна Солоҕоннооҕу сынньалаҥ киин аатыттан илиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Дьыл оннуттан буоларын курдук бу олус күүтүүлээх уонна долгутуулаах кулинарное шоу диэн асчыт далбардык шоубутун саҕалыыбыт. Эһиэхэ анаан бүгүн бэйэлэрин сатабылларын, мындыр толкуйдарын, минньигэс астарын астаан көрдөрүөхтэрэ, Солоҕоннооҕу сынньалаҥ киин үлэһиттэрэ үтүө киэһэнэн кыргыттар! Дьине бу көрөрбүт курдук остуолбут үрдүтүгэр ас арааһа турар. Билигин бу кыргыттар эһиэхэ аҕыйах бүтиэм иһигэр түп түргэнник бу турар астартан наһаа минньигэс бүлүүлээри астаан таһарыахтара. Дьине тугу астыыбытый бүгүн бүгүн киэһэ? Бүгүн биһиги оттон кэрэ аҥаабатын сөбүлүүр бу маҕаһыҥҥа дыланар пууруссаттан биһиги мантан үс бүлүүдэ астыахпыт. Ол курдук

саҕалаатыбыттар. Чэрэ уоннантан бүгүҥҥү тэрээһиммит боростуой форматка ыытыллар. Мин кыргыттар кытта кэпсэтиэҕим, боппуруос биэриэҕим, бу былас тылларын ыйыталаһыаҕым. Билигин мин Сардааныттан уонна Лидияттан ыйытыахпын баҕарабын сөп.

куртка эбитэ да баар сыырдаахпыт чесноктаахпыт Онтон бу салааппыт булаана быһыыта таһаата эмиэ боростуой салаатыттан арыый ураты буолара буолуо дии хайдах быһыылаах буоларый

ийэлэр, онон тыл хас биирдии дьиэ хаһаайката буоларын курдук минньигэс аһынан дьиэ кэргэн хайа даҕаны аһаан аһатан, астаан, ураты аһаастаан күндүлүөхтээх буолаҕытий. Ол сиэринэн тон бу кыргыттарбыт эмиэ бүлүүдэ астаан эрэллэр. Юлия, тон биһиэхэ рулет буолар диэтим. Рулет буолар. Кыратык билсиннэриэх хара.

уонна духуопкаҕа буһарабыт дии. Төһө мүнүүтэ буһарыыккыный? Биэс ыйын элбэҕис мүнүүтэ буһара булуох. Түргэн духуопкаҕа чопуонча мүнүүтэ диэххэ дии быһа холоон буһарабыт сэ. Сеп. Аны буллаҕына бу Мария Дмитриевна эмиэ биир ураты бэйэтэ туспа бүлүүдэни көтөрүөн баҕарар. Мин көтөхпүнэ бу иһити кэмгэн фирменнай бүлүүдэ буолаахтыы.

Сэбни Надежда Кирилловнаттан ыйытыахпын баҕарабын. Элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн ийэтэ буоларын быһыытынан бу кыһыҥҥы ас төһө хаһаанаҕыный? Уонна быйыл оҕуруот ордугуттан тугу астаатын диэн ыйытык баарабын.

Чэ, Аджика генатын хас биирдии дьиэ кэргэн хаһаайката сатыыр астарын олар астыыр эбитсэ. Аха, наһаа минньигэс астаах буолааччы. Аха. Сервировка стала баран эрэбит да. Аха.

Мария Дмитриевнаттан бу биһигини быһа эфиргэ көрө олорор Чуукан нэһилиэгин олохтоохторугар уонна бу нэһилиэкпит олохтоохторугар чуолаан бу кэлэн иһэр бырааһынньыктарынан бэйэн баҕасынааҕын тиэрдэргэ көрдөһөбүт. Оттон бу Чукаат нэһилиэгин олохтоохтору биһиги оттон уруккуттан билэбит, истэбит, биһиги Игорь Уйбаанабыспыт Чукаапка төрүттээх буолан, кини наадьыйдык дьонун-сэргэтин кэпсээн, билинэрэ туран билбиппит ыраатта диэхэ. Онтон бу солоҕунун нэһилиэгин кэрэ аҥардарын, бу ийэлэр быраһынньыктарынан барыбытын баҕата диэхэ, доруобай буолуу, ыалдьыман,

кладовойа, холодильнига аанал охсор дулата буолуйу саныбын. Кырдьык бу дьаҥ-дьаһах ыарыы хас биирдии киһи олоҕор улахан охсууну оҥордо. Оттон ол диэбэппин, үлэлээбиппин курдук үлэлиибит, олорбуппут курдук олоробут, сайдан иһэбит, элбэххэ үөрэнэбит. Бу ыарыы дьаҥ-дьаһах биһигини хас биирдиитин барытын киэҥ көхсүлээх, тулуурдаах буоларга үөрэттэ. Дьэ саныыбын биирдэ. Онон онтон бэриммэккэҕи, бэйэҕитин харыстаныҥ. Продукталарын ордугунан кыргыттар өссө бэйэлэрэ олох импровизированно салат оҥорон эрэллэр да. Аха.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин ийэлэрин күнүн көрсө культура үлэһиттэрин икки ардыларыгар ыытыллар кулинарнай шоу-барыйыакпытын Чукардағы салаата саҕалаатаҕа буолуохтун. Барыйыакка кыттыыны ылаллар Ньурба улууһун Чукардағы Егор Михайлович Поликарпов аатынан Эйгэ норуот айымньытын уонна спорт киинин коллективын Горный улууһун Толоҕон нэһилиэгин сынньалаҥ киинин коллективын Дьэкинди доҕоттор биһиги маннайгы түһүмэхпитин билэрдибит. Маннайгы түһүмэх хамаанданы билиһиннэрии буолар. Онтон иккис түһүмэхпит. Иккис түһүмэх Куумсаттан үс араас бүлүүдэни маанылаах остуолга буһаран бар дьоҥҥо көрдөрүү. Саха сирин президенин ыйааҕынан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон үс сылтан алтынньы ый үһүс нэдиэлэтигэр ийэлэр күннэрин бэлиэтиибит. Күн күбэй ийэлэр бүтүн үс тирэхпититтэн бырааһынньыккытынан эҕэрдэлээтэхпит буолуохтуна. Баҕарабыт эһиэхэ саха алмааны кытаанах доруобуйаны, санаабыккыт барыта аһатыннын, баҕарбыккыт барыта туола туруохтун. Күндү доҕоттор, ийэлэр күннэрин көрсө Горнай улууһун Толоҕоннооҕу сынньалаҥ киинин уонна Егор Поликарпов аатынан Эйгэ норуот айымньытын уонна спорт киинин кулинарнай шоуларын өстө төгүлэ эйиэхэ бука барыгытыгар эҕэрдэлээн тураммыт саҕалаатахпыт буолуохтун. Бүгүн күөх экран нөҥүө көрөөччүлэрбит биһигинниин тэбис тэҥҥэ астыһыаххыт, Дуоһуйа сынньаныаххыт дьэммит эрэнэбит. Дьыкынтытабыттар билигин биһиги маннайгы бүлүүдэбитин эһиэхэ астааммыт көрдөрөбүт. Надежда, эһигитин кэлэн иһэр ийэлэр күннэринэн ити синигэҕэрдэлиигин. Багарабын эһиэхэ туох баар кэрэни үтүөнүө сырдыгы. Уонна дьэрэ бүгүн биһиги бу бар дьоннорбутугар түөх экран көрөөччүлэргэ тугу астаан Тугу оҥороммут күн дилээри сылдьабытый? Баспытын туран бука барыгытын бырааһынньыгынан күн күбэйэлэри иэдэр күн Саха сиригэр сирнээҕи иэдэр күннэринэҕэр билигин. Уонна бу бүгүн мин эһиэхэ астыам этэ кууруссаттан бүлүүдэ диэнита ол иһин бу куурусса буу тутта салаат сүрүн ингредиент куурусса буута Ага, уонна бу курса производная эмиэ сымыыт белога, туһаммыт оҥорсуу уонна самай салята чернослив буолар. Бу пикантнай курса салата диэн боростойдук оҥоруллар түргэнник самай-самай интирине манна барыта сипсиигэ соломкалыы быһыллыахтаах. Ол эмиэ амтаны тупсарар. Сэрдерем, саҕалыаххайын, хаана аады көрдөхүнө олус үчүгэй буолсук буола, Афанасий баһалты кэлэҥҥин Наадьаҕа көмөлөс, болох баһалыаххын деп. Дэрэ билигин биһиги күндү доҕоттор биһиги астыы кэмҥитигэр араас соһуччу игэн араас боппуруостары ыйытыылары биэрэ туруоҕум. Дэрэ билигин биһиги уолаттарбыт кыргыттар буоллаах кыыспыт дьэ астарын астаан саҕалаатылар. быйыл эн, эн охсуйунан бу күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн дьэҥэ итэҕэйэҕин дуо? Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн диэн чахчы баҕа буоллаҕа дии. Ити айаҕын эрэ диэн буолуо чахчы. Мин бэйэм эмиэ оҕуруот олордобун. Быйыл сүрдээх үчүгэйдик оҕуруотум үүннэ, үбүөкүлэм, моркуобум, хаппыыстым. Ахыра туһаными. Ол үчүгэй, кыдьык даҕаны Надяҕа быйыл бара сылдьаммын дьэдьиэтигэр киирбитим арай доҕоор, дьэ хаппыыста боҕото хаппыысталанан, моркуоп боҕото кууһунан хытырытан, оттон теплицатын көрдөрбүтүгэр доҕор дьонно Бүтүн итин араас дьүһүннээх эриэппэлэрин эриэппэни эриэппэ устуоруйаҕа сыманан үүннэрэллэр дии санаабытым дьиҥнээхтии үүнэр эбистэр эриэппэ иэннэрэ Нуну эргээйигин араас сөбүөкүлэппэт диэн морково диэн хаппыыстата диэн оннооҕор манныгы кыраһаҕа томмотох салааттан ыйаныннар кэлбэх этэ. Лера олус үчүгэйдик хаддары минньиэс поҕайһыт кэлэн эрэр. Лера олус үчүгэй. Көрөн эрэ бу күндү доҕоттор хайдахтаах курдук үчүгэй араастаабытырын. Эһии көрөҕүт манна бу ыл даҕаны тута астаан таһаараҥҥыт бар дьоҥҥутун күндүлүүр мин-минньигэс пикантный салат кури пикантный салат куриный диэн дьэрэ көрдөр бу уоллаах кыспын баттыппытын тутун өрөөн дьэрэ коллегаларбытын көрүн эрэ коллегалар хайдахтаах курдук эһиэмнээхтик ыллылар даҕаны биир салааты тэбис тэҥҥэ астаан бистилэр эҕэрдэ болуохтун эйиэхэ махтал Мин ийэм ырыата, суһуоҕун кэриэтэ, намолкай, нап-намыын. Мин ийэм ырыата, ытыһын кэриэтэ, сып-сылаас нап-нарын. Мин ийэм ырыатын долгуйан, итийэн таптыыбын олуһун. Мин ийэм ырыатын өйбүттэн, сүрэхтэн түтэриэ мин суохпун. Мин ийэм ырыатын истиҥэ, иэйиитэ сырдыкка угуйар. Мин ийэм ырыатын дьиктитэ, кэрэҕэ дьиэрэйэрэ субу баар. Ньыргынды көрөөччүлэрбин эһиэхэ анааммыт билигин уолатартан ыйытыы ыйытыахпын баҕарабын. Нера Тит. Эн буоллаҕына дьиэ кэргэҥҥэр ас астаан көмөлөһөөччүм да? Көмөлөһө. Нера саамай-саамай таптаан, сөбүлээн астыыр аскын биһиэхэ манна күөх экран нөҥүө көрөөччүлэрбитигэр сиһилии билиһиннэрэргэр көрдөһөбүн.

Дьэ, эн санааҕар, эдэр санааҕар диэммиэххэйин, эйиэхэ диэмиэххэйин билигинэн бу күөх экран нөҥүө көрөөччүлэрбитигэр, талба мааны кыргыттарбытыгар, хотун хоодуот ийэлэрбитигэр баһаалыста эҕэрдэҕин тиэрдэргэр. Ийэлэр күннэринэн ийэлэри

Кини биһиэхэ тугу биэрэр дьоҕурдааҕый? Ийэ диэн онтон биһи бу сиргэ баар бары дьон убаастыыр киһитэ буолар ийэ диэн хаамыы күндү киһибит. Кини туох туохтаах буолтай дии? Туох дьоҕурдааҕый, уратылаах буолуохтааҕый? Уратыта тугуй? Э, Ким билэр? Миэхэ олоҕу билбитин Эйиэхэ тугу биэрбитэй, уол туох гыны ийэ эйиэхэ уопсайынан бу олоххо тугу биэр бэлэхтээтэй? Бу олоххо олоҕу бэлэхтээтэҕэ дии. Мээпчэ, дьэ күндү көрөөччүлэрбит кырдьыгыттан ийэ ийээн биһиэхэ биир баар суох олоҕу биэрэ бэлэхтээччи киһибит, ийэбит буолан, бу олоххо төрөөбүт биһиги ийэбитигэр хаамыт чугас тапталбыт, сыһыаммыт туохха даҕаны хатыламмат дьикти кэрэ буолар. Дьэ күндү доҕоттор, билигин буоллаҕына биһиги эһиэхэ Ленабын иккиэн туох оҥорон көрдөрүөхпүт. Китайское блюдо курица кисло-сладком соусе диэн. Кэпта Дианна барыта бу олорор бу көстөр акырыскаабыт ананаастан оҕурсуу, луук, яблоко, чеснок, морковь уонна бу бурдукпут кылаарбыт буоллаҕына бурдук. Ол онно тип анаан-минээн перец, чили,

Ирии сирдиэр эбэтэр маннык кытыытыгар уруокка эһээт, холобура дьоннор ириистэрин эриһиэхтэрин баҕарыахтарын дьыбаҕарда. Маннык ирии сүрдүгэр эбэтэр зерен уран биһиэхэ, оны билигин оттон хомойуох иһин оппун-маспын барыта үлүйбүтэ. Дьэ, күндү доҕоттор, хоманнык аһы астааҥҥыт бээҕит чугас дьоҥҥутун, бар дьоҥҥутун, күндүлүү тылын диэммит ыҥырабыт салгыы билигин Екатерина уонна Дьулусхан хайдахтаах курдук минньигэс аһы астыылларын көрүөхпүт. Дьэри күндү доҕоттор, биһиги иккис блюдабытын астаан бүтэрдибит. Билигин боллоҕуна үһүс блюдабытыгар кириэхпит иннэ эһиэхана бэйэтин эҕэрдэтин тиэрдэр. Егор Михайлович Поликарпов аатынан эйгэ норуот айымньытын уонна успуорт киинин директора Лариса Федорова. Кэлэн иһэр ийэлэр күннэринэн саха маалын далбар хотуттарын эдэркээн ийэлэри итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын эһиэхэ доруобуйаны, Холумтаҥҥыт куруук сылаас буоллун, оҕолоргут, сиэннэргит куруук үөрдэ турдуннар диэн баҕа санаабын ыытабын Лариса Семеновнаҕа барҕа махтал буолуохтун диэн кырдьык биһиги тыы иһэрин олохтоохторо бүтүн дойду даҕаны дьахталлартан дьахталлар иэримэ диэн тутар буоланнарыттан күн сиригэр күн бүгүҥҥэ дылы күлэ-үөрэ сырыттахпыт иннэ диэн туран билигин эһигитини эһиэхэнаан бэйэтин эҕэрдэтин тиэрдэр биһиги биир идэлээхпит культура салаатын саамай билиитин кыһатыгар үлэлиир библиотекарь Клавдия Андреева. Чуукар библиотекатын аатыттан нэһилиэгим уонна солоҕон олохтоохторун Күн күбэй ийэлэрин ийэ күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын тус олоххутугар дьолу-соргуну, доруобай буолуҥ, дьоллоох буолуҥ. Клавдия Андрееваҕа барҕа махтал буолуохтун, эҕэрдэҕит иһин билигин дьэ салгыы көрүөххэйин, үһүс билиинэбитин. Үһүс билиинэбитигэр дьэ күндү доҕотторбут, коллегаларбыт Катя уонна Дьулустан, тугу астаан эрэҕитий? Биһиги функциоза астаан эрэбит. Аха. Бу хунчуллаҕытыгар дьэрэ дьулусхан, ас боҕото астааммын, абар дьоммун үөрдэбин диэн эппитим, маннык аһы асты сылдьыбытым да. Астаан буолуоҕа дии. Ас өрөбүлэ астааччы. Астаһаҕалыахха. Дьэриги иһи курдук, карагы курдук күндү доҕоттор, иһи болҕомтоҕутугар морковь, оҕустуу, лук, чеснок,

Ийэлэр күннэринэн Маһаасты Екатерина, Катя бары дьоннор эҕэрдэҕин тиэрдэргэр. Күн күбэ ийэлэри, ийэлэр күннэринэн итиэстинниккэҕэ билиэххэ баҕарабын. Оһугана бэйэм ийэбин Николай Евдокия Кирилловнаны баҕарыам этэ алмаас таас курдук күүстээх доруобуйаны, дьолу, оргуну. Дэрэ махтал буолуохтан эҕэрдэлэргэ эмиэ кыттыһабын кырдьык даҕаны күн күбэй ийэлэрбит эһиги биһигини хайдах астыырга, тутта хапта сылдьарга, олохпутун дьаһанарга үөрэппит эһиги үтүөҕүтүнэн биһиги бу күн сиригэр үөрэ-көтө сырыттахпыт. Каачалаах дьулусхаммыт аастарын астаан бүтэрдилэр, эһиги иннигитигэр оҥордулар функциоза.

Күндү күөх экраны көрөөччүлэр, чуолаан Чуукар уонна Солоҕон нэһилиэгин олохтоохторо күн күбэй ийэлэрэ бука барыгыт нэһигини бүгүҥҥү бырааһынньыгын эҕэрдэлиибит уонна минньигэстик аһаа! Күндү доҕоттор хуманан биһиги кулинарный шоубут түмүктэнэр. Эрси төгүрү бука барыгытыгар итии-истин эҕэрдэ буолуохтуна Чэ бары чэгиэн буолун, чэ бары чэбдик буолун, көрсүөххэ диэри!